Hello guys, nan dihlak nan dam cio hna maw? Kan page in kan in don ṭhan hna. Tuni cu Kawlram thawngpang kan rak chim ṭhan lai. I kan video nan zoh pah ah khan uh, zoh lawng si loin comment le share le uh, like zong in khan thazang rak kan pe ve u ti kha amai subika vun chim ka duh. Cun uh, keimah min thiam thiam in hin uh, YouTube zong kha kan ngai i YouTube zong ah khan kan video vialte kha upload kan rak tuah peng i uh, ṭhaceu lian tiah ṭial law uh, YouTube ah khan news ka tampi na rak hmuh lai ti kha ka hin thawngthanh le vun chim ka duhmi si i tuni ah a bik in chim ka duhmi hi nizan hrawnghrang ah biatak tein kawlram new vialte nih an rak ṭialmi lohkai khupi ah a ummi kawl ralkap MNDA sinah an i apnak kongkau he pehtlai in ka rak chim ve lai. Tuan deuh ah khan hi kong hi kan rak chim cang i MNDA ralkap hna nih Lokai khuapi kha an rak kulh i Lokai khuapi kha lak dingin ready in timhtuahnak an rak ngeihnak kong kha kan rak chim. Cu lengah Lokai khuapi cu MNDA caah zeitluk in dah a biapimi khuapi a si i thonghnih kumkua tiang MNDA nih an rak ṭhingcheuhmi an rak ukmi a si i Kawl ralkap nih hramhram in Min Aung Hlaing regional commander a si lio ah an rak chuh hnanak kong zong kha tuan deuh ah khan ka rak chim cang khah. I

ralkap pakhat hmanh an um ti lo ti kha ka hen vun chim ka duhmi si. I tutan ah ai apmi ah hin Lokai khupi pawng ah a ummi Kawl ralkap pawl lawng si loin ralkap nih a dang in uh, sikua an rak thlahmi tapmah nga se nga hai ti bantuk pawl zong kha an dihlak bak in an i ap i ai apmi dihlak hi thongthum non an si hriamnam zong kha tam tak tak kha MNDA sinah an ap ti kha kan hun theih khawhmi si meithal zong kha thongthum leng cun uh, cycle uh, cycle an ap mi hmanh kha za le sawmthum le pakua a si cun motor a hme mi kha za le sawmthum an ap chi cu lengah motor a ngan mi Truck hei ti bantuk pawl kha sawmli le pahnih an ap chih fawn ti kha kan hun theih. I cu lawng si loin nizan ah a apmi ahhin ralbawi tampi an i tel i ah, a sang bik reng sang bik pawl hi bum hmu cio a sinh kha paruk an i tel ti si. Cu lengah a dang pawl khi cu reng a ngeimi paohpaoh kha kan chim si ahcun zahnih le kul le riat bak kha MNDA sinah an i ap ti si. Cu ruangah cun nizan ah Kawl ralkap pawl MNDA sinah a apmi hi tam taktak an si ti kha a hmaisabik ah pakhatnak ah hun chim ka duhmi si. Cun, uh, nizan January thla ni nga thiamthiam ah khan Northern Alliance phu hna nih uh, hongpan miu kha an luh no i caan rau lo te ah hongpan miu cu an lak. Cu hongpan miu cu atu wa kupai au cheu te ta pawngte ah a ummi he ai pehtlaimi kha a si. tuan deuh ahcun Ruah nih an rak ukmi si Kawl ralkap nih an chuh hna i Kawl ralkap nih an uk ṭhanmi kha a si. Cu kupi cu Northern Alliance phu hna nih caan zeimazat chung an kah hnu ah cu kupi cu an lak khawh i ralkap sakhan vialte si hna seh, aucheu zizung vialte si hna seh, zeidang vialte kha an lak khawh dih. I cu an lak khawh tlawmpal ahcun Ruah ralkap zeimazet kha motor tam taktak in Hungpan khupi ahcun an rak hupan khupi ahcun an rak lut ti si. Cu an luhmi kha uh, mi tampi cu an thinphang i Facebook chungin Wah Ralkap nih hi Northernlies phu hna kha doh dingin an kal rua ti bantukin a ruatmi zong kha tampi an um i cu kong he pehtlai in media hna nih London ah lai phu hna kha an chawnh hna tikah an chimmi zeidah a si ti si ahcun an doh hlan hrimhrim in Hupan khua an doh hlan hrimhrim in Wah ralkap he biaruahnak an rak ngei cang i an doh i an lak hnu ah Wah ralkap nih rak uk rak pen ṭhingcheu dingin an i ceih cangmi si ti kha kan hun theih khawhmi si cu ruangah cun nizan ah khan Wah ralkap tampi cu an lut i hmun biapi deuh paoh ah khan Wah alan kha an rak tar dih i Cuticun atu hi Hupan khua cu Wah kut tei ah Wah ṭhingcheuhnak tangah a um cang ti kha kan hun theih khawh ṭhanmi si. Cucaah ruangah cun Wah ralkap lei nih an timi cu Kawl ralkap nih miakpi in siseh, vanlawng in siseh Hupan khuapi an kah sual cice dah cun fak taktak in lehrulhnak kan tuah hna lai ti kha an hun chimmi si. Cu vial cu tuni ah hun chim ka duhmi si sehlaw Hnu deuh ah a dang zong kha chim ṭhan kha rak i zuam ṭhan te lai. A kan ngaitu vialte nan dihlak cungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Chun ṭha mong ṭha dih u.